us health secretary robert f kennedy jr face senate committee today as dem accuse am say e dey give platform to crackpots but e fire back say cdc fail well-well during covid e even tok say us na di sickest kontri for di whole world. thailand politics don enta new stage as parliament prepare to vote for new prime minister. afta royal officials reject few thai party request to dissolve parliament we go hear di full gist for today tori na pidgin tori global be dis where foreign tori dey drop for your ear with correct naija pidgin if e dey happen forward we go dey run am here di way you sabi am oya make we enter di gist proper make you like subscribe and turn on notification bell make you no miss any of our videos also share with your friends make dem too sabi wetin dey happen for world China just show big parade wey remind everybody say dem no dey play when e reach world power and economy. President Xi Jinping welcome plenty foreign leaders, including Vladimir Putin from Russia and Kim Jong-un from North Korea, join body for di event. Dem say na more than 26 world leaders show face, mostly from non-Western countries. As soldiers waka pass gate of heavenly peace, Xi watch and later talk say China go continue to protect im pipo and no go allow any kontri push dem around. Di parade also show new weapons and military powers wey fit send message give America and oda rivals, but experts dey talk say dis kain spectacle fit expose di whole wahala. But experts dey talk say dis kain spectacle fit expose di wahala wey Donald Trump risky trade policy dey cause. Trump trade war with China don already shake global markets and dis parade na reminder say China dey ready to stand strong. Many dey fear say Trump method fit backfire, bring more problem for us economy and affect other countries wey dey depend on trade. For now, di mata dey show clear why Trump dey push wit high-risk policy, China dey use im show of power to tell world say dem no dey fear and dem get muscle to reply any challenge. Health Secretary Robert F. Kennedy Junior face Senate committee today and di mata hot from beginning. democrat senator ron wyden first accuse am say e dey give platform to crackpots rfk junior fire back say cdc fail well well during covid and na why america need new leadership e even tok say us na di sickest kontri for di whole world di hearing come few days afta cdc director susan monares lose her job wey later make some oda leaders resign join Gold don always be investors favourite anytime wey gobe or uncertainty show face because e dey more stable than stock market, na wetin Tim Watara, chief market analyst for KCM Trade Australia explain give reporters. According to am, financial markets no like uncertainty at all and anytime wey such situation happen, gold na usually di go-to asset for traders.

because gold na real commodity wey person fit buy, hold and store by himself. For now, experts dey talk say as long as international wahala still dey, gold go continue to shine as one of the safest places for investors to keep their money. Thailand politics don enter new stage as parliament prepare to vote for new prime minister after royal officials reject Pheu Thai party request to dissolve parliament. Caretaker Premier Funtam Weshayesha tok on Thursday say di office of di Privy Council no gree wit Futai plan. According to dem, e no dey appropriate to carry draft of royal decree go meet His Majesty for dis period. Di decision mean say instead of fresh election, lawmakers go move ahead wit vote to select new leader wey go direct government. Di rejection also show how delicate Thailand political situation dey as ruling party no fit push through dia strategy. For now, all eyes dey on parliament wia different parties dey prepare to present dia candidate for di prime minister seat. Analysts believe say di contest go strong becos opposition blocs and coalition partners dey plan dia move carefully. Di next vote go decide who fit steer Thailand out of di current uncertainty. Until den, political players and citizens dey wait to see which direction di kontri go take. Prime Minister of Portugal don confirm say sixteen pipo lost dia life for di Lisbon funacular crash, even though first report tok say na seventeen. More dan twenty pipo injure, among dem na four Portuguese, two Spanish nationals and even. three-year-old pikin. Lisbon mayor call am one of di biggest tragedies wey don happen for di cities in recent time, say dem must find answers. One local tour guard wey rush go help tok say plenty pipo dey cry, but wen she reach di crashed funacula, everywhere just silent. Authorities tok say first report on wetin cause di accident go come out on Friday. from di transport office. Australia goment don sign new deal wit small Pacific island nation Nauru to resettle pipo wey dem tok say no get legal right to remain for Australia. Di agreement wey both government sign last week go cost about one point six billion dollars spread over thirty years. Under di deal, Nauru go resettle up to three hundred and fifty four former detainees. In return, Australia go drop one first payment of 408 million Australian dollars wey be 267 million US dollar, then continue to pay around 70 million Australian dollars wey be 46 million US dollar every year. Dis arrangement na di latest step for Australia controversial offshore detention policies wey human rights group don criticise for long. Authorities insist say di plan dey necessary to manage immigration and stop irregular arrivals. For now, Nauru leaders neva release full details of how dem go integrate di ex detainees, while observers dey question di secrecy wey surround di agreement. Philippines military don confirm say naval ship Jose Rizal sail from Palawan side to join Australia HMAS Brisbane and Canada HMCS Ville de Quebec For new joint drills, officials tok say di exercise show Philippines strong commitment to boost defence cooperation wit kontris wey get di same security goals. Di drills happun for time wey tension still high for South China Sea. China and Philippines dey claim di Scarborough Shoal plus oda islands, islets and reefs for di busy waterway. Apart from dem, Vietnam, Malaysia, Brunei and. Taiwan also get overlapping claims for di same region. Philippines government believe say to work wit allies like Australia and Canada fit help improve naval readiness and also send message of unity for international waters. Analysts dey watch closely to see how Beijing go react since China no dey happy anytime foreign ship enter areas wey dey claim as their own. For now, di cooperation highlight how regional partners dey come together to protect free navigation and promote stability for South China Sea despite ongoing territorial wahala. And di last one for today, Manila don raise alarm say one Chinese Navy vessel jam one of its own Coast Guard ship during hot chase for South China Sea, di Philippines side, even release video wey show di confrontation. According to statement from Commodore Gilles Tarella, di Chinese Coast Guard vessel CCG three one zero four dey pursue Philippine patrol boat BRP Sulian wit high speed wen e try risky manoeuvre close to di right side of di Philippine ship. Na dat move cause direct impact wit one Chinese People's Liberation Army Navy warship. Tarella explain say di collision damage di front part of di Chinese Coast Guard ship well-well to di point say e no fit continue to sail. Di mata don add fresh tension to di long-time dispute between Manila and Beijing over South China Sea territories. Philippines authorities dey use di incident as more evidence of China dangerous behaviour for di contested waters. while international observers dey monitor to see how beijing go respond for now government neva announce if dem go hold direct toks about di collision but di accident fit increase pressure for wider regional involvement to maintain safety and free movement for di busy waterway na di tori be dat for today and na rebecca godfrey dey report for pidgin tori global una do well